Wobua si vɔa bɔleve alo abɔlɔvee me tso ewue woyɔna be abɔlɔwo nɔvi ekpe ebe ne dzi be le asiwò nade geɖewo dzi egbea nena mi twenty Ghana cedis. Bonny Kotoka Stania, Mía dada nyavi alo davi nyavi yi ke le Pan Africa TV a ete ɖe mía ŋuti ko ne kpe ɖe mía ŋuti gbã kple ten cedis eye nemake nye mía fo yi ke nye Gilbert Kɔshi Agu ɖo go nana mi eh, fifty Ghana cedis. Anthony Yao Segbe, twenty cedis ye nena mi egba. Medzi be madze gɔme egba kple míaƒe ŋkɔwo ye ne medze gɔmea megbɔna ava ɖe nu ɖeka, eve, etɔ̃ alo eme, ame sia ame na ase gɔme. Gbãgbɔ Celestine ƒe nuƒoƒoa, egblɔ va yi be yeƒe ŋkɔ nye Akakpo. ne ese ŋkɔa, aka kpo ŋkɔa kpekpem ale gbegbe, ale be ɖetugbui kpelentia egblɔ be, Ke yegbɔna srɔ̃ɖega, egbe do ye la la yegblɔ ne ye dzilawo nye be, Wo me, e, hafi yealɔ̃ ne ŋutsu aɖe be yeaɖia, yemedi be yease ŋutsu aɖe ƒe ŋkɔ yi ke nye agbezuge kple ŋkɔ mawo tɔgbi o. Gbãgbɔ, míadze egɔme alea, meɖe gɔme be nɔvia Mary nye dɔŋkɔ o. Ŋkɔ aleke meli nye dɔŋkɔ nukɔ la bia amewo nɔ ŋkɔ tsɔ be nye ŋkɔ nye Dugbi. Ŋkɔ aleke meli nye Dugbi o nɔ be Dugbia ŋkɔ nye nuka? Degbɔe alo Degbe. Dugbi aleke mele ƒe nyigba dzi o. Enu nyo abe wo be míbrɔ fo lae zi ƒo míva kpɔ ŋkɔ ma. Le Yevugbegbe ma, Dugbi alo Degbɔe ye nye Seth. Aha, ŋkɔ afi be eteƒe, teƒeɖoɖo. ye nye dogbe yi ke yɔmɔ eye nye degbe wova trɔ nenema nye ɖɔnkɔ hã ŋkɔ nye nuka ɖɔnkɔ alo aɖɔnkɔ ame yi nye kluvi alo ame yi ke nye dzikudzikui ye nye ŋkɔ mawo na wo míeva akakpo le mía tɔgbiwo ƒe nunya me le gaƒoƒo yi ke nu vɔ̃ menɔ xexem o ame etɔ̃ ye mía tɔgbiwo de dzesi be ame mawa wɔwoe xexeme ƒe nunya akpa gãtɔ le woƒe asi me ame gbãtɔwa woawoe nye hunɔwo. Ame eveliawoa, woawoe nye bokɔwo. Ye ame etɔ̃liawoa, woawoe nye vudusiwo. Ɖo to ɖe nàse nya ye nyuie. Mègaflu ɖokuiwò be menye Kristotɔ o, ta míele bokɔwo kple tɔ yɔm be nagblɔ nu yɔ. Ao, ɖe menye o, ye ta ʋe gbemazãwo. Le blema eyi ke nuvɔ̃ meli abe ale yi nuvɔ̃ li gbee o. Ye mía tɔgbuiwoa, woƒoa nu, wodoa gbe ɖa ye Mawu xɔa woƒe gbedodoɖa dzi se. Kadodo nyuie nɔ wo kple Mawu domea? Enu etɔ̃, ame etɔ̃ alo nɔnɔme etɔ̃ yi ke nye ŋusẽ yi ke wotsɔ hedoa ka kpli Mawua. Gbãtɔe nye etrɔnɔwo, eveliae nye bokɔwo, etɔ̃liae nye vudusiwo. Ɖe susu ma ta ame etɔ̃ yiwo wɔa woƒe ŋkɔtsɔtsɔa, nenye be wodzi viwoa, wometsɔa ŋkɔ na woƒe viwo abe ale ke míenɔ ŋkɔ tsɔm na mía viwo gbe be Edem, Yayra, Etɔ nam, Elikem, Kofi, Kɔdzo, kple Tɔtɔ ma o. Wometsɔa hamea ŋkɔ na woƒe viwo o, ye wometsɔa ŋkɔ dzro na woƒe viwo o. Ŋkɔ tɔxɛ aɖe li yi ke ne èse ŋkɔ ma ko, ele be nànya nyuie be ame ma, ame yi ke yɔm wole be nuka? ehunɔ alo bokɔwo alo vudu siwo ƒe ŋkɔ o. Gɔmedzedzea, mínya nyuie be hunɔwoa alo trɔnɔ, míatsɔe míayɔe be trɔnɔwoa, woawoe nye ame yiwo ke kplɔ edu, elabe dzixɔse nye be eɖi alo nu vɔ̃ menɔna ame mawo ŋuti o. Ame mawo ne dze dɔ ye wòsesẽ ne yi ɖe teƒe ma, woge le gbe tome, woɖoa to amagbe, wovua amagbe ma va da le dzi, wogee le wo tome, wogee le wo ŋɔti me ale be natsi agbe. Ame mawo nye trɔnɔwoe ma. Woƒoa nu ye woseɛ gɔme, wogblɔna nu ye dzɔna etsɔe va yi. Ɖe susu ba ta ame mawoa, ne wodzi woƒe via vevitɔ ŋutsu gbãtɔ yi ke dzi gɔa la, wotsɔ ŋkɔ ɖe ɖevi ma be Atiogbee alo Atitsogbee. Yi ke fia be ehunɔ ma alo trɔnɔ mae wu atitsovi ye nye ŋutsu ma. Ke ne wodzi nyɔnua, yeyɔe be nuka? Dzatugbee, yi ke fia be enye etrɔnɔ ma ƒe dzatuvi. egbe ŋkuʋuʋu va, enumɔ megali o. Bokɔwo, mía tɔgbuiwo kpɔe de dzesi be xexeme ƒe nunya ƒe akpa gãtɔa wɔwɔ sim wòle. Woawo kana fa. Woakpɔ be enui dzɔdzɔ ge tsoa ye gbɔ nye ye, enuie dzɔ gbã susu ye ta wòdzɔ ɖo, ye womeka fa da alakpa o le blema ŋɔli yi ke nu vɔ̃ meli o. Ɖe susu ma ta ne bokɔwo hã wodzi woƒe viwoa, Wotsɔ ŋkɔ srɔ̃ gbɔna woƒe viwo. Etrɔnɔ le gaƒoƒo ma me. Menye trɔnɔ ɖe sia ɖee ɖia srɔ̃ dzie vi o. Anɔ anyi ŋu hafi nàkpɔ ase bɔ be trɔnɔa lé edzi vi. Gbebokɔawo dzie vi gbogbowo. Eya ta àkpɔ be woawo ƒe ŋkɔa, wosɔ gbɔ. Ta le le dzɔdzɔme ƒe nunyawo mea, nenye be bokɔwo dzi woƒe ŋutsuvi gbãtɔa, woyɔe be Amuzu. Woƒe ŋutsuvi gbãtɔa, woyɔe be Amuzu. Eveliae nye Akakpo. Tso le ema dzia eyi na woƒe ŋkɔwo nye afa tsawo, afa gbedzi, e, afa wubo, afa dziŋu kple tɔtɔ eyae nye etrɔ nɔ e bokɔ woƒe viwo ƒe ŋkɔtsɔtsɔwo. Ta ne mí mí se akakpo mae, akakpo ma nye ame yiwo ke woƒe susu me ŋu nunyalo si yi ke wo kpɔ nuyiwo dzɔ na etsɔ woa gblɔ no kafa wo gblɔ ɖeko la be nɔbe afa kaka ɖeko la be egbea na yi ɖe kɔdzi wokɔ dɔnɔ vɛ. Ɖɔkta menya nu yele dɔ nɔ mɔnu gbãtɔe ɖɔkta gblɔ be nɔwɔ lab nɔva wɔ test lab test ne ɖevia lab test ma ne yi ɖe miɛtɔ bokɔ wogbã nu gbãtɔe woga le ele be wa kafa akpɔ la be edu kadzie me lɔ susu ma ta ame mɔwa ame tɔxe aɖe wo nye ta wo me tsɔ ŋkɔ dzro enu mɔwoe gɔme mi me va sese ŋgbe woƒe nyɔnuwa ye wo nɔ yɔyɔ be nuka afatɔ wu ye ɖe wònye be nu ka afa ɖina, afa nyo, afa le te kple tɔtɔ me. Woawoe nye woƒe nyɔnu ŋkɔ. Ke ehatsotso etɔ̃lia ye míyɔ be vudusiwo. Vudusiwoa, woawoe nye ame yiwo ke wose gbe nɔ woƒe vudu kple nu yiwo ke wòle be mawu yiwo ke le wo si le aƒe ma nawɔ. Ɖe susu ma ta wo hã ne wodzi viwoa, woase ŋkɔa be Logosu. Woaho logosu nye woƒe viwo ƒe ŋutsuviwo, ye nenema ke nye nuka agbo, woyɔna ɖewo be nuka agbodziŋusi. Ŋkɔ mawo nye sodzi, alɔwuso, dawuso, dafliso, miʋeso, mike, mike, mikesokpɔ, sosu kple tɔtɔwo. Ke ne ge ɖe woƒe nyanuviwoa, woawoe nɔ ŋkɔ tsɔa be nuka sodolo, soe nye ame tɔ, gbeɖa, daye nye ame tɔ, ŋudzeŋgɔ, suetɔ kple bubuawo. Ne míle ŋkɔwuiwo tɔgbi sem ale be míade dzesi wo. Nao, aƒenɔ nɔ gbɔgblɔm be eyae medi be yease ŋkɔ yi ke woyɔ be Agbe zu ge o. Agbe zu ge o. Ŋkɔ nɔvia ame aɖe nye Agbe zu ge. Susu katã la mayɔ be Agbe zu ge o. Agbe zu gea, míyɔe be Ahama ŋkɔwo. Ahama ŋkɔ nye ŋkɔ kawo? Ŋkɔ aɖewo tɔgbi mía tɔgbiwo tsɔna. heɖoa ŋku nudzɔdzɔ aɖe yi ke dzɔ va yi dzi kpɔ. Nane yi ke dzɔ yi ke medi be yeƒe ŋku nedzo le edzi o. Enumɔ mee wotsɔ aha ma ŋkɔ da ɖo. Hm, amea va gbea me. Nu sia nu yi ke wòwɔa, amewo mele esi dzem nɛ o. eƒo nu, enya yi gblɔm wòle nyateƒe wònye gake ame aɖeke mele xɔ ŋde me nɛ o. Enu yiwo katã wòwɔa, edzɔ amewo ŋu gake ne wotrɔ to emea, wogbɔa va gblẽ eŋuti. Ta le gaƒoƒo ma mea, nenye be ame ma le hlɔ̃ ma me ye ame aɖe dzi via, ahama ŋkɔ tsɔ ge na evia be, Agbee me meva ye zu ge medi. Ŋkɔ nye agbe zu ge. Agbe yi ke me wòvae, Yesu ge ye wòdi. Edi ge. Ye nye agbe ye me wòva. Susu mate ŋu tsɔ na ŋkɔa me be nuka? Agbe zu ge. Ta ame yiwo te ɖe Celestin ɖɔŋkɔ ŋua, ne woɖe eme nɛ be, Akakpua menye ŋkɔ ko wònyɔ dzro o. etɔ yi tɔgbe yi ke wonɔ wo nu yi wova yia, kpɔ be wo tɔgbe tsitsi aɖe yi ke wotsɔ ŋkɔ ma nɛa, etɔgbe yi ke dzi hafi wodzi yia, enye ame aɖe yi ke wo susu me goglo. Menye míawo gbeviwo le agbe egbea o. Ke boŋ esrɔ̃ ƒe ŋkɔ yi ke le edzi yi ke nye Ɖɔnkɔa, ekluvi esrɔ̃nye. Tɔgbe ye tsɔ ŋkɔ mae. Kluvi wònye hafi wotsɔ ŋkɔ ma nɛ. Ne menye kluvi wònye o alo wova yi ƒle wo dɔ ɖe teƒe aɖe, ye wode dzesi eh, etɔgbuie ma be wòanye etrɔa ƒe gãnyenye. Megbɔna miniti ɖeka, eh, madze amewo ƒe biabiawo ɖoɖo be ŋuɖoɖo nɛ. Eh, nye mɔɖaŋudɔwɔla, nenye be mile klaloa me se be nyame vevi aɖewo le woƒe dzigbezã ɖum. Ame aɖewo ɖui tsɔe va yi, ye ame aɖewo hã wole ɖum egbee ke nye kplu. Míele enu ƒom ame mawoa me se be wo dometɔ ɖekae nye mía fo yi ke zi geɖea wokpena ɖe wɔna ye ŋu yi ke woyɔna be Wilson dɔdzi. Wilson dɔdzi. Mese be egbae etsɔ dzo ɖa yi ke le ŋgɔ na mía ye nye mía fo Wilson dɔdzi ƒe birthday alo wo dzigbezã. Nenye be Wilson dɔdzi ƒe foto ele miesia alo picture lia, mina ne Mia kpɔ eƒe picture ye hafi ne wo se ŋdɔ dzi ƒe picture na va hã e mie se be mia dada yi ke yɔm wo le be Mrs Katsua ebe ye vi yi ke wo yɔna be Rev DSP Anku Stella yi ke nye Mrs a etsɔe va yi ye wo kple ye mama wo vi yi ke wo yɔna be Harriet Katsu wo ɖu woƒe dzigbeza ta yebia Yehowa Mawu ƒe lɔlɔ̃ na wo. Ye nenema ke, nenye be wose dɔ dzi ƒe piktsa mele radio oa, mía nɔ̃ yi ke woyɔna be ahã, mía fo ya, eyae nye Wilson dɔ dzi. Zi geɖea, woameyiwo nye ameyiwo nɔ kpekpem ɖe wɔna ŋuti tso keke wɔna ƒe gɔmedzedze ega nana kple tɔtɔa ŋkekee me koe melɔ̃na be ne woagayɔ yewo ŋkɔ ƒe o. Ke esia kɔsiɖa ɖesiaɖea, ekpena ɖe mía ŋuti, ewɔna kpekpeɖeŋu. ne wɔna ya. Wilson dɔ dzia etso Agave dui kɔ na be agba kɔ ƒe. Vɔa ehoe wo le dɔ wɔm la le kɔ dzi. Aha. Efo Wilson mi bie Yehowa Mawu ƒe dzɔgbe nyui na etsɔ yi ke gbɔ ye nye wo dzɔ wo dzigbe zã. Ke ne ma ke nye mia nɔ yi ke wo yɔ na be ewe ewe gbeve Ewe gbeve yike le Kwame Danso ƒe du alo ƒe kɔƒe du yike woyɔna be Today. Ewe gbeve ya ame geɖe yɔnɛ kpɔe ko be Nɔga Ewe alo Nɔga Wi. Ye hã ele wo dzi gbeza ɖum. Ta nye mɔɖaŋu dɔwɔla mi dze agba be mía dada ƒe foto ne wòava ne míakpɔ ewe gbeve. yi ke le Kwame Danso yi ke te ɖe Today kɔƒe ŋu. Míese be ye hã le eƒe dzigbezã ɖum. Eviawo be yewobia Yehowa Mawu ƒe lɔlɔ̃ si ƒo gɔmesesewo katã ta, eye nenema ke esrɔ̃ hã be Mawu neyrae be wòanɔ agbe didi ɖe yewo ŋu. Wobe yewo, nenye be wòzɔ enu dzi o, wòzɔ eka dzi o, nedze agbagba be Yehowa Mawu nekpe ɖe eŋuti be nusianu yi ke wòawɔa, Wòadze dzi nɛ pɛpɛpɛ. Aunty, èwɔe gbe ve. Hum, mebia Yehowa Mawu ƒe lɔlɔ̃ kple eƒe nusianu na wò. Esia akpe kakaka. Kazɔɣeyiɣi de be adze amewo ƒe biabiawo ŋu ɖoɖo egɔme. Ame aɖe bia be, Ebe yewoƒe tɔgbuiŋkɔ nye Kponyo. Ŋkɔ yewɔ Kponyoa nye ŋkɔ yi ke míeyɔna be ŋkɔdzro. Ŋkɔ dzroa, Ŋkɔ yɔ nye ŋkɔ dzro yi ke mi tsɔ na wa ye va zu na aha nu ŋkɔ yi ke yɔ ma amewo nɔ egba. Ne le wo le mi yɔ be kponyo wa, ŋkɔ yio katã ne se kponyo kɔa, emi yɔ be ŋkɔ dzro. Ŋkɔ dzro ma wa ye wo va tsɔ ŋkɔ aɖewo kpelinti gba wo va lɔ yɔ be aha nu ŋkɔwo. Ye nenema ke ŋkɔ yi ke ame ya be ye ƒe ŋkɔ nye agbe bia ŋu. Aha agbe bia ŋua, aha ma ŋkɔe wònye. Ye magblɔ be nɔ be aha no ŋkɔe. Ŋkɔ aɖeke mele ƒe nyigba dzi wobe aha no ŋkɔ. Ame aɖe ƒe aha ma ŋkɔ aɖe yi ke nya se na ame aɖe wòtrɔ asi ɖe ŋuti eva kɔ wɔna aha no ŋkɔe. Ŋkɔ dzro yi ke nye ehlɔ̃ ŋkɔ yiwo ke míetsɔ wònya se na ame aɖe etrɔ asi le ŋuti eva kɔe wɔ aha no ŋkɔe. Womedzie vi tsɔ aha no ŋkɔ nɛ o. Ne amea tsi va ɖo teƒe ale ŋkɔnya sesem nɛ alo ye ŋutɔ edo ŋkɔe na wo ɖokuia, yeyɔna be ahanoŋkɔ. Gake vevie nye be susu ka ta wònye ahanoŋkɔ la? Wo ŋkɔ mawo nɔ ɖo ahanuƒe wɔa, nɔ nua ha vɔ, ye ahatadɔwɔwɔ vɔa, ye wonɔ ŋkɔ mawo yɔ zi geɖe. Ye ta ko wonɔa be ahanoŋkɔ. Vɔ ŋkɔ ma koa le ʋawo ƒe ŋkɔtsɔtsɔ mea, woyɔe be ŋkɔdzro. Miyɔe be ŋkɔ dzro elabe ŋkɔ ko nye ama tsɔ lɔ eɖokui si. Gake egbea, ame aɖewo va le ŋkɔ yi ke nye aha ma ŋkɔ kple toto hã wova le asi trɔ ɖe ɖewo ŋuti ye wova zu enu ye e aha nu ŋkɔ. Ele le kpɔɖeŋu me aƒetɔ aɖe be yeɔƒe ŋkɔ nye Dzaka. Dzaka ye hã ŋkɔ dzro wonye. Egbea va trɔ zu aha nu ŋkɔ yi ke amewo yɔyɔ ye nenema ke nye Ziga. Zi gahãe hã, eva zu aha nu ŋkɔ. Betlehem eŋewo ƒe ŋkɔtsɔtsɔ ma kɔa ŋkɔ dzro wònye agbenuxe. Agbenuxe. Ŋkɔ yiwo tɔgbi aye míeyɔ be nuka? Ahamaŋkɔ nye ya. Eya míeyɔna be ahamaŋkɔ enye ya. Hafi magayi ɖe edzia ŋkɔwo dzia, medie mana ne ame sia ame nanya nyuie be, ame ya mabia be, Tɔgbi, to kukuɖeɖe ma, medie mabia be ɖee. Ŋkɔ yi ke woyɔna zi geɖe be aʋadige. Ne wole ŋkɔ, ne ese ŋkɔ ma be aʋadige alo aʋadigea, enye ŋkɔ yi ke míeyɔna be nuka? Ahamaŋkɔ. Le kpɔɖeŋu me, eva dɔ kpli nyɔnu aɖe yi ke medze be nadɔ kpli o. Wodo fe na wò. Ame, nukae ta wodo fe na wò? Wòaʋa, kafla wòaʋa ye di ge. Eya ta wodo fe na la. Ènya nyuie be ame tsitsie nènye. Ɖevia, Metsi o, medze be nàdɔ kpli o, èdɔ kplii, wolé o, wodo fe na wò. Ènya be ame ya amesrɔ̃e wònye, èva dɔ kplii, wodo fe na wò. Efe ma nɔ do na ɖi, nuka dzɔ hafi wodo fe na wò? Wò aʋa ye di ge. Susu ma ta nenye be ame aɖe dzi vi le hlɔ̃ mea, ele ŋkɔ tsɔ ge nɛ be nuka? Aʋa di ge. Ta me nɔ ŋkɔ ma se, amewo nɔ se wo nɔ enu kom. Vɔa egɔme kpui koe nye be Ewɔ, ewɔ, kafla wòaʋã ya. Ewɔ nu gbegblẽ aɖe. Wodo fe ne ame aɖe le ƒomea me kpɔ ye ta be ame aɖe tsɔ ŋkɔ ma. Efo Martin Adaglo nana mí CD blaeve, twenty CDs. Efo Godwin Awunor nana mí twenty one CDs. Ye nemake nye mía dada Hoji Ajo. Mese ŋkɔwò didi akpe keke be ne gbogblɔ va. Ten CDs ye nena mí. Efo George Kudjo Ego, ten CDs. Míafo Nicholas ayi vɔ̃, nèzɔ mɔ nègbɔ va, menya be nèle dɔ wɔm le yameʋudzeƒe, 15 cedis ye nèna mi. Efo gakpe kɔ dzo Bernard, 20 cedis. Aƒe wu Moses, dzidzɔ li, ok, dzidzɔ li, 11 cedis ye nema ke nye Seraphine. eh, Degno, ok, menya be ame ye mumu tɔ yɔ register ŋkɔe me me register nyɔ vɔ ŋkɔe nye Seraphine nena mi 20 cedis mianɔ Rita kugbedzi nena mi 10 cedis Noah denu denu Noah denu nena mi 100 cedis ye nema ke nye Martin mɔdo 15 cedis mienɔ Comfort Amenaki, ten cedis, Victor, Ahianu, twenty cedis, Godwin, akpa kusi, akpa kusi, mm, akpa kusi, Godwin, akpa kusi. Ŋkɔ yewo tɔgbi ne Celestine hã wome se kua wobe ŋkɔ kpekpe nye ya. Godwin akpa kusi nena mi ten cedis eye nema ke nye Aguɖegbe Kwame, twenty cedis, Jabez, Jabez du, dutenya, ok, Jabez dutenya 5 cds ye nema ke nye Mawu li gblɔ kpɔ alo gblɔe kpɔ nena mi 1 cd. Meda akpe na ame yiwo katã le kpekpeɖeŋu ye wɔ wo hã kpe ɖe mía ŋuti gbea ale be mi ayi ɖe edzi. Vɔ hafi maxɔ gbedo tso efo, eɖem gbɔ be Wòa, wòa, wòa, wòa yi dzi kple nane enu ka? Ehae ke míƒo va yi fifia. Medi be ne yi ɖe ha ma dzi míaɖu wu via la, meda akpe manya gblɔ ne Sean Bert Ultimate dɔwɔƒea. Edo dzidzɔ nu be ke medze advert ya wowɔ gɔme ame geɖewo le ɖase ɖim tso Sean Bert Ultimate-a ŋuti. Ye koe nye nu yi ke do dzidzɔ nu. Elabe zi geɖea, e, ame aɖewo gbɔ wɔ ge megale amewo ƒe ŋkɔ se ge o. Gake zi geɖea wole nu ƒoa mo yɔyɔm kple tɔtɔ. Ame yiwo katã le Shawmbet Ontimenti dim woƒe ʋu wɔa ame gblɔ be eʋu vi suesuesue ma ko zãm wole yi ke nye Saloom Cars. Akpɔ be Shawmbet Ontimentia ŋkɔyɔyɔ nɔ sesem ta ne ɖo amasidzraƒeawoe gblɔ be yele Ɛhɛ̃ alo Ahã dim koa, wòasi le kag. Shawmbet Ontimentia woƒe ʋu wɔa ame be womelolo menye Orvanoe wonye o. Private Cars-oe wozãm wole teƒe sia teƒe Ta egase woanɔ gbeƒã ɖem kple tɔtɔ Sure bet ontiment ale be wobe Ɛhɛ̃ alo Ahã. Teƒe sia teƒe yi ke nèle nenye be nèkra machine ma ŋutia, dze agbagba be wòasi nake. Ame yiwo le Koforidua Nkrakaya woayi ɖe Cornet Cornet Chemicals yi ke le asia me le Nkrakaya sie me ye nenema ke nye Nkrakaya Pharmacy yi ke nenye be nè dodom le Nkrakaya dua me yina ɖe Somenya mɔ dzi, Filling Station yi ke le teƒe ma, edze ŋgɔe.

va yi ɖe teƒe ma. Ke Proudline, Proudline Chemical Shop yi ke le Aved akpa yi ke te ɖe RC suku yi ke nye Primary School-a, ete ɖe eŋuti. Ye nenema ke nye wobe ame yiwo katã wole teƒe yiwo ke míyɔna be Agogoa va yi le Middle Chemicals. Agogo ye gblɔ mí le eyi ke tete ɖe Koforidua kple Asesawa ŋuti ye gblɔ mí le, menye Atsima Agogo ƒe nya gblɔ mí le o.

woƒe asi le ama tsiwo katã ge. Sean Bett Ultimate a ƒe kaƒodzesi nye zero two four three six four eight five seven nine, zero two four three six four eight five seven nine. Wobe nenye be nèle ama tsie dim o, wò asi mekeke ɖe ŋuti o, adze agbagba be nàyɔ yewo. Ne yɔ yewo teƒe sia teƒe yi ke nèlea, wole ama tsie ɖo ge ɖa wò ale be nàva xɔ wo. Medi be míase haya, eh, Evangelist Joseph Quater ƒe haya ne míegbɔ va. Míele edzi yi ge.

si be míwo ʋawo míebu elabe ne kpɔ ŋkɔwo vava, message siwo vava ma sɔgbɔ ta. Fifia mele edzi tso ge ale be manɔ edzi yim kplakplakpla. Míefo aɖe be yeƒe ŋkɔ, yeɔƒe ŋkɔ nye Agɔsu, Agɔsu, ebe Togoawoe menye, míaƒe tɔgbui ŋkɔ nye Agɔsu, ame aɖe be Aboshi, ame aɖe be Gabiaŋu, akpe, akpakushi, fiagbe, aƒelete, míadze egɔme tso Agɔsu. Ne wolé ame aɖe yɔ be Agɔsua, e, zigeɖea, ne mía tɔgbuiwo le evidzidzi mea, ne ame aɖe tsɔ vi le dɔme, Ŋkekee wòkɔ dzi ɖevia kple eƒe ŋkɔe wotsɔ nanɛ. Le eŋawo ƒe nunya kple míaƒe nugɔmesese le dekɔnu kple míaƒe ŋkɔtsɔtsɔwo mea, ne ame woyina vidziga amegbetɔ ƒe tae wòle be wòado gbã. Ta nenye be ɖe susu ɖeka evea ɖo ta amea ƒe afɔ va doa, woyɔ ame ma, ame ma tɔgbi ɖevi ma woyɔna be xe, xevi alo xe alo xegbe. Le go bubu mea, wogayɔna ɖevi ma be agɔsu. Eya ta nenye be mía tɔgbui ƒe ŋkɔe nye agɔsua, nenemae wòle. Ame ya hã be yewoƒe tɔgbui ŋkɔ nye aboshi. Yemese gɔme o. Le mía tɔgbuiwo ƒe nunya nu hã le ŋkɔtsɔtsɔ mea, nenye be ame aɖe mele vi kpɔm dzidzim o, ate ŋu anye dzikudziku ele via dzim ekukum, ne dzi eku. Alo ame aɖe lia ko dzia mele vi kpɔm dzidzim kura o. Alo ame aɖe li hã, edzi vi Ele ekɔ fu, efua me hohom o. Woyina ɖe míatɔ amagbedɔwɔlawo yi ke vevietɔe nye hunɔwo, etrɔnɔwo kple tɔwo gbɔ ava yi bia Yehowa Mawu ƒe yayra na woƒe dɔ mawo. Nenye be wona wo ama tsi ye wòzu be wodzi via, wotsɔ ŋkɔ tɔgbi aɖe ne ɖevi mawo. Ŋkɔ mawo zi geɖea wo dometɔ ɖekae nye abotsi. Dzikuidzikui, ame ya va yi ƒle dɔ, edɔ ƒe via. Mi nya be ne ame aɖe va yi ƒle dɔa, ŋkɔe yio mi nɔ sese zi geɖe nye be klu, klutse, kluƒe kple tɔtɔ ma. Le klu teƒea, ame aɖewo na ŋkɔ woƒe viwo be abotsi. Ta ne le sese be abotsia, me nya awusatɔ yiwo nɔ nu dzra mi nɔ be abotsi, abotsia, me nye woƒe ŋkɔ gblɔ mɔ lɔ. Egbea me di maxɔ dzi gbɔ ɖe, agba ŋkɔ me. Ame ya hã be yewo ƒe ŋkɔ nye nuka? Gabiɛŋu. Gabie ŋua ŋkɔ yewo tɔgbuia ye míeyɔna be Ahama ŋkɔ nye ya. Wo va zɔ trɔ, amewo va le trɔ gbɔa va le Ahanu ŋkɔwo zum enye ya. Gabie ŋu, ne ese Gabie ŋua, Ahama ŋkɔ nyɔ tsɔ ɖe ame aɖe ŋuti, tɔgbui aɖe tsɔ ɖe tɔgbui aɖe ŋuti alo mame aɖe tsɔ ɖe mame aɖe ŋuti. Ẽ, agbe, aƒe, ƒome ma me míelea, akpɔ be aƒetɔa, nusianu yike wome le, ega ƒe ŋku biẽ ko le eme. Nu sia nue ke wòwɔa, egaƒia ŋku. Vɔ kpekpemee le esi kple ɖoƒee le esi ta mète ŋu nyaa gbɔgblɔ gɔ̃ o. Ta ele be nàsi aha ma akɔ doe to ŋkɔtsɔtsɔ ne vi ta na ame le dzi via ŋkɔ tsɔ ge ne ɖevia be nuka gabia ŋu. Ŋkɔ mawo tɔgbi ye nye ma. Ame le ma ame ebe yeƒe ebe yeɔƒe tɔgbi ŋkɔ nye Aƒelete. Aƒelete. Ame ɖeko le abe ale yi ke wonɔ evi dzim. Amea ma kpɔ nyɔnua nɔ dzidzim o. sorry kafra makpɔ ŋtsua nɔ dzidzim o ma wa va wɔe wa va kpɔ ŋtsua dzi wa kpɔe yi ke mia nɔ ŋkɔ na me ɖevi mɔ abe nuka aƒeti kple tɔtɔ ma wa ama ɖewo hã le dzidzɔ kpɔkpɔ kple etɔtɔwo kata ta fifi wo kpe de dzi si wo be aƒa ele te aƒa eli ke azɔ yi wo va nɔ ŋkɔ mɔ tɔgbi tsɔ nɔ ƒe viwo be nuka aƒe ele te eya be ma bia be tɔgbi leke mia wɔ akpɔ vovototo le Ee, be leke míawɔ akpɔ vovototo le ahano ŋkɔwo kple a, ahama ŋkɔwo dome. Vovototoa ɖeko le very, ele simple, ele kpui. Enu yiwo le ŋuti nye be, zi geɖea, ŋkɔ yiwo yɔ míenɔ be ahama ŋkɔwoa, wonye ŋkɔ yi ke ne ese ŋkɔa, ŋkɔ di be yeagblɔ nya aɖe. Ne ese ahama ŋkɔ koa, ŋkɔa, enya aɖe le ŋkɔ si, enya, ne ese ŋkɔa, ŋkɔ didi be yeaƒo nu tɔgbi aɖe, vɔ meƒoa nu o. Vɔ ahama ŋkɔ nye e, ahanu ŋkɔ nye ŋkɔ yi ke woyɔna dadatɔe le kpɔɖeŋu me gabiɛŋu. Abe ame aɖe ƒe ŋkɔe wògblɔ fiya ene. Susu katã gblɔ be gabiɛŋu ɖo. Ame yi tsɔ ŋkɔe, ye pɛ ko ate ŋu anya. Ewɔna ɖi. Ame aɖe gblɔ be ame le tɔ wu. Ame aɖe hã tɔ dze be ame aɖe tɔ wu. Susu katã gblɔ be ame aɖe tɔ wu la, ame yi tsɔ ŋkɔ ye ko ate ŋu anya enya ma agblɔ. Eya ta akpɔ be aha ma ŋkɔ la geɖewo lia, ame yi tsɔ ŋkɔa ye ko ate ŋu anya susu ye ta wotsɔ ŋkɔ la. Be aha nu ŋkɔwoe, enye ŋkɔ aɖe ko amea tsɔ ko ye tɔ kɔ da le eɖokui dzi. Menye ŋkɔ wònye wotsɔ o. Ye megblɔ hã be ame aɖeke medzi vi ko tsɔ aha nu ŋkɔ ne ɖevi o. Vɔa e, ehama ŋkɔe la, ne wodzi via, wotsɔ nɛ hesia hamadame alo woatsɔ ŋkɔ atsɔ ɖo ŋku enudzɔdzɔ aɖe dzii be nenye be woyɔ ŋkɔ ma ne ɖevi ma koa, ame ma akpɔ ade dzesi. Eya hã be mabia be, Tɔgbui, medi manya ŋkɔ yiwo nye ŋkɔ dzro yi ke, ok, ŋkɔ yiwo nye ŋkɔ dzroa? Ɖe wonye ŋkɔa, míeyɔ, míesia ŋkɔa be Ahlidja. Na se ŋkɔ kɔbi ahli dza ma, ŋkɔ dzroe ma, ŋkɔ mawo tɔgbiya ye trɔ mɔ ama ɖo va le asi trɔ le ŋti wo va le yɔ be aha nu ŋkɔ egbea. Ŋkɔ mawo ƒe ɖe nye akafia. Na se ŋkɔ bo be akafia, akpabli, aha na se ŋkɔ ma be akpabli ye ɖe ma ka nu ka akpe le asi. Ni se ŋkɔ ma akpe le asi, agbo nu ka eɖewo nye agbodza, eɖewo nye agboado, gbedzo, akuaku, anaglate, ŋkɔ yiwo katã nye ŋkɔ yi ke míetsɔ nye ŋkɔ dzro. Egbea e, nunya vivivo ta ametsitsi aɖewo va trɔ asi le ɖewo ŋuti va le ŋkɔ be ne eyɔ ŋkɔ ma ko woaŋutɔ ada ŋkɔ aɖewo le nu gbegbee ayɔ gbogbo kple tɔtɔ awu nu. Ahan, ŋkɔ mawoa wɔwoe nye ŋkɔ yiwo ke míeyɔna be. ŋkɔ dzro. Made akpe manya gbrɔe ne mía fo yi ke woyɔna be Lawe Francis ɖe na mí eleven Ghana cedis. Ye nema ke nye Jean Sandraka ne na mí one Ghana cedis. Mía Christian Amegatse ne na mí ten cedis. Dzokpe David Kɔmivi ne na mí ten cedis. Mawuena Eric Tɔmekpe ne na mí ten cedis. Ye nema ke nye Messon Kwame Zakua nena mi tu wenti Ghana cedi ŋkɔ ma nenye be nye me yɔe ana tsɔe kem Togo ɔ be Togo ŋkɔe wo nye alo Benin ne nye me yɔe nyɔe ami tsɔe kɔ kem Victor ahia ɖeke nena mi ten Ghana cedis John Mensa Adawu nena mi tu wenti cedis ye ne ma ke nye Joshua Agboka thirty one cedis Peter Agboji nena mi eleven cedis Emmanuel Delali ado vɔ̃ nena mí teŋga na Sidis ye nema ke nye agbetɔ nyo beta agbetɔ nyo beta wo hã nena mí fifte gana Sidis. Ewoe le enye kpɔ ma wo hã nate ŋu akpe ɖe wɔna ŋuti gbã be enuwo woadze edzi na mí abe ale yi ke míele dim ene. Ke megblɔ be míaƒe kaƒodzesi yi ke nate ŋu akpe ɖe mía ŋuti le eganyawo gomea, eyae nye zero two four three four zero eight zero eight six, zero two four three four zero eight zero eight six. Eye nye nɔmba yi ke le emɔ dzi. Ke le nye kpɔm fifi le adze agbagba be nàwɔ nu ka? Wò hã eh wòguɔ nanɔ eŋuɔ me. Ame ya be eh eh esese lo ekeke vɔ gba nye menya be míawo ʋawo míbu ale gbegbe ɖe. Ame ya be tɔgbui ga congratu ebe tɔgbui ga mede akpe manya gblɔ na o eh because ebe yewoƒe fofoa

Ame ha be yeƒe ŋkɔ nye nuka dzogli. Ok. Kosogbo. ok. Ŋkɔ nye nye ame ame ame ame ame ŋkumenu. Ame ŋkumenu dzo.

ŋkɔmɔ tɔgbuia, wowoe nye Ahama ŋkɔ ma tɔgbi. Meɖe kuku loo, medi be mabia wò be, le eŋawo ƒe ŋkɔtsɔtsɔ mea, míaƒe ŋkɔe nye Letsu? Aha be, Míaƒe ŋkɔe nye Letsu. Letsua ɖe eŋe ŋkɔe wònyea? Lotsu li, Letsa li hafi Letsu hã li. Ŋkɔtsɔtsɔ ma, mígblɔ va yi be ŋkɔ gbãtɔ nye fui, evelia nye tsatsu, etɔ̃lia nye tsiɖi yi ke yɔme amewo le egbea be mensa alo besa, enelia nye akɔli. Miva ŋkɔ ke woyɔ be dee alo de hafi míava lo tsu ava le tsa ava le tsu ayi akɔlɔ, akɔlɔ tsɛ hafi ava tsui. Ye nenema ke ne míva yi ɖe mía nyɔnuwo hã wo gbɔa, nyɔnu gbãtɔa míyɔ be eʋui alo ʋui, nyɔnu velia nye gbo, etɔ̃lia nye tolo, enelia nye sa. Míyi ɖaɖe kuya, ne tso kuya nava afala, afala ye míva ʋala, ʋalawɔla ye míeva gbato. Eyae nye nyɔnuwo ƒe ŋkɔtsɔtsɔ. Eyi ŋkɔ yiwo me yɔ wa, woawoe nye eʋawo ƒe ŋkɔtsɔtsɔ le ɖoɖo nu. Emawo megbe, ne mige le aŋlɔwo mea, aŋlɔwo, woƒe dzidzime kple woƒe hlɔ̃wo, woƒe ŋkɔtsɔtsɔ hã li le ɖoɖo nu. Vɔa eya edu gbadzaa ƒe ŋkɔ yi ke nye eʋawo ƒe ŋkɔ yi ke wotsɔ le ɖoɖo nua, eya ŋuti mele enu ƒom kɔtsoe. Eɖem, meɖe kuku na mi, Mina míagase haya ne megbɔ va gbɔgbɔ dzi yi ge kple amewo ƒe mesedzi siwo katã woɖo la. Míayi dzi kple Joseph Queta. Joseph Queta ƒe ha teƒe yi ke miƒoe se ɖoa, migayi dzi nam.

Tensidis, Elizabet e dɔ nyo Tensidis, Rut aƒe do le na mi Twentisidis, Abraham bo kɔ Twentisidis, Jɔj ame amegã Twentiwansidis, Meri ga tɔ le na mi Wan Ganasidis. Meda akpe be anya gblɔ ɖe wo ha tɔawo ta, ke medi be mayi dzi alã am ame yiwo katã le babia yiwo tɔgbuiwo bia ma. Babiawo sɔgbɔ, ese ŋlɔna ɖi. Evem be miaƒe babiawo me vakabɔvet eyae tie yi yele. emɔ ɖem ɖe be maƒo nu kɔtsoe nye eya. Sean Bett Ointment wɔwɔe le alɔdɔ wɔnae ƒe akpa aɖewo. Sean Bett a megbɔgblɔm fia be ame aɖewo li le agbee me wova ɣesia ɣi woƒe asinoƒoƒo ma la zã Sean Bett Ointment. Ame aɖe li le agbea mea, ne wòtso dɔ me va, ne wòva mlɔ anyi gbãe, anɔ mimlim abe adzi ɖeɖi te ŋuti mete ŋui adã alɔ̃ kple tɔtɔ anu yi ke hiẽ o. Gaƒoƒoe mebe nàdã alɔ̃e nye Sean Bett Ointment. Megblɔna be míɔ ŋkuwòa, míenɔ nanɔ eme to míanɔ mía ɖokui blem, anɔ tsatsam le amewo dzi be gbɔgbɔ me dɔ kpli tɔtɔ enua ƒete alakpae wo. Etso dɔ me va, ehiã be nàɖi ɖe eme. Se Sean Bett Ultimate ne nàɖi.
Truly African. Na mi nukpɔla va Pan African TV dzi. Nye mɔe kpɔ mi le nye Shekinah Herbal Clinic tɔwo.